Konna minna fin-1983, u rajt jien niftaka għat mis-suġġetti kien l-imġiba waqt il-marċi. Il għaliex ċerti nies ma jġibux xum, menħaw. Issa, u di baqgħet ta' kumra. Infatti fil-1995 kien sar eh, seminar id-Dolmin Hotel fejn kien ipparteċipaw l-entitajiet kollox tan-nar aħna tal-banet il-Kummissar tal-Pulizija biex naraw kif nirranġaw. Issa, Dan id-dokument, vera, ħareġ dokument. Jiena, minar biza ta' xenejt, kif ħareġ id-dokument, jien ma qbilx miegħu. L-ewwel dokument, Id-dokument biss irdu nifmu. Li da ħareġ bħal white paper, dokument ta' diskussjoni. Qed tifhem? Jien qed ngħid għal-banet. Aħna fej jipparteni il-banet, l-ewwel nies ngħid illi kien hemm differenza żejra bejn dak li kien maqbul fid-dokument li ħareġ fit-23 ta' Diċembru ta' 2002 u mbagħad li ġie aġġornat All right, irtukat fit-2004. U sar ħafna, il-biċċa kbira minnu huwa ripetizzjoni ta' dak li kien hemm fit-2002. Jiena kien hemm affarijiet illi aħna kif għal Godfrey għamlu l-istess tal-armar, eh, ressaqnihom mal-awtoritajiet tal-Knisja, eh, għamilna ħafna laqat U kważi wasalna biex niffinalizzaw kollox. U ngħidlek jien li ħafna mis-suġġerimenti li għamilna ġew aċċettati. Imma li qegħdin nagħmlu huwa għax inħobbu l-festi. Darba niftakarin il-Dun Paul Camilleri li kien kappillan il-Ħamrun u kien kappillan qassis li jħobb il-festi. Darba ta' fl-għadun Pawl għal il-festi se ikissruhom mhux minu kontra l-festi, imma aħna tal-festi ma nżux għalihom. Ok, eh, Mario.
Il-festi jkissruhom aħna l-qassisin. Oh, Jekk inkissruhom minn ġewwa, għax il-ħuta minn rasa tinten. Sewa.
Spjegali, dik.
Jiena taħseb illi L-għanet biex ma narawx biex naraw id-dawl insulti m'hemmx hemm bżonn immorru l-marxa filgħodu. Nistgħu mmorru l-istadium nazzjonali kull nar ta' ħadd. Sewwa, ma, ma dik il-ħila, ġifieri, għax two wrongs not make a right. Ma tistax ixtri tgħid ara tiegħi inqas ħażin għax dawk jagħmlu hekk. Din ħaġa m'għandniex nagħmlu għaġeb essaġerat. U t-tielet, jiena bħala saċerdot, jiena bħala kappillan, kieku jien xi tridni nagħmel? Iżjed minn fervorin Nagħmel prietka jiena nappella għeżież uliedi toqgħodux tidinbu waqt il-marċ, tidgħux. Imma iżjed minn hekk xi tridni nagħmel? Nagħmel sija adorazzjoni kif kienu jagħmlu dari fil-karnival biex impattu għad-dubit tal-karnival, imma bija xi tridni nagħmel? Jiena nippretendi li l-pulizija huma lid twila tiegħi. Pulizija jimxu fuq il-liġi tal-istat u daqshekk. Għala pulizija huma bħal tas-Saudi Arabja mutawa religious police. Jiena kif jiena mmur? Għandna jkollna fiduċja aħna fl-istituzzjonijiet tal-pajjiż li huma l-pulizija u l-kunsilli jaraw huma. Ma jfissirx li jiena ma nippritkax tidawx. Toqdux żaqqkom barra. Imma żjed minn hekk xi tridni nagħmel jiena? Xejn! Dikjara l-pulizija, mhux jiena. Mhux jiena għax dik it-tfittali festa għamlu sfrattu fil-marx ta' filgħodu. Jiena noħroġ bir-rikatt li nħassar l-istatwa, il-purċissjoni, xi ġifieri nagħmel hekk jiena? Fejn hi l-prinċipju tal-ġustizzja? Hemm prinċipju fondamentali fil-liġi kontra juris civilis pacta conventur, rata non abentur. Il-kurja tista' tiftiehem li trid mal-assoċjazzjoni tal frifet li tot il-liġi tal-pajjiż. U daqshekk. Jistgħu jagħmlu miljun ftehim il-kurja ma' assoċjazzjonijiet u hekk. Fl-aħħar li tgħodd il-liġi, jekk jiena bil-liġi nista' quddiem il-bieb tiegħi nagħmel statwa, int x'sa tagħmilli mill-kurja? X'issa tagħmilli? Naf x'issa jagħmilli ta' itini eh, interdet minn fuq il-pulptu. Jgħid li jekk toħroġha int, Mela allura mhux aħjar immorru lura għal sens komun u l-kuntatt personali? L-ebda pataflun regolamenti mumma sa jieħdu post is-sens komun u l-kuntatt personali li kappillan jibdi mad-dilettanti tiegħu matul is-sena kollha. li lilhom jafdhom. Jien għandi fiduċja fiha, fik, Sur President ta' dik it-tali soċjetà filarmonika ta' San Paċifku, li jiena nafda fik li inti kapaċi torganizza festa. Mill-lata zeta, u jien ma nindaħalekx, il-fiduċja u l-ingredjent sigriet biex ikollna soluzzjoni. Jekk nibqgħu noħorġu dan il-pataflun regolamenti, ħa nibqgħu nagħmlu programm ieħor 10 snin oħra u niddiskutu l-istess ħaġa. Il-festi mhux iżjed regolamenti għandhom bżonn, imma liberalizzazzjoni għandhom bżonn.
Grazzi, Father David. Mario, se nixi għalik salvu. Li jek jgħid il-Father naqbel miegħu perfettament. Biżgħet insemmu każ, kien hemm festa meta Kien hemm bniedem partikolari għax kellu bar viċin knisja, da ġab permess għamel party fil-festa u mħabba fih il-festa sar sentej jew tlieta ma saritx. Għax dana la kien jimpurtah li ħirġa l-vara, ma jimpurtah xejn. Aħna hawn Malta għandna l-liġijiet tagħna, aħna rridu noqogħdu attenti minn dawk li qed japprofittaw mill-festi. Ħadd min-nies involuti fil-każini tal-baned ma jieħu pjaċir jara l-marċ tiegħu pastas. Ħadd min hu involut fin-nar ma jara ma jieħu pjaċir jara l-abbużi, u aqqas min hu involut fl-armar. Jiġifieri n-nies li qed jagħmlu l-festa, il-festa jriduha tajba, u mingħandhom iridu jiġu l-guidelines kif għandha tkun il-festa tajba, għax dawn qed jgħixuha s-sena kollha. Jiena ħa nsemmi, issemma l-Marċ ta' San Gejtanu u x-xogħol għamel Dun Pawl. Il-Marsa San Gejtanu kemm jgħajtu għax ikun hemm it-tajjir u jkun hemm. Dis-sena il-Marsa San Gejtanu ma kienx bħal tas-soltu, kien ħafna nadif iktar mis-soltu. Għalfejn? Għax min hu involut ħadem biex inaddfu. U t-tindif irid isir minn kulħadd. Issa jekk il-kappillan tal-parroċċa jkollu għal qalbu u jafda lil dawk ta' madwaru, jista' jagħmel affarijiet kbar. Il-pulizija mill-banda l-oħra mbagħad trid tidħol u tagħmel sehemha wkoll. Fil-Marche sfortunatament eħe, għandna l-pjaga, sewwa, li ssibha kullumkien. F'kull post ta' divertiment issibha kullumkien. U sfortunatament eħe, fil-Marche hemm min jabbuża u hemm min jabbuża wkoll minn sustanzi. U dana m'għandniex għalfejn nkunu għorrief biex tinduna, tinduna bniedem li hu xurban jew bniedem li hu drogat. Mela allura rridu noqogħdu attenti biex ma nħallux il daw in-nies ix-xogħol u l-pjaċir u l-ġid li tagħmel il-festa jiġilek xi wieħed li biex iħaxxem but u jkun qiegħed jirvinaħħielek, ma jfissirx imma li l-festa hija ħażina. Mela allura bħal kull ħaġa ta' xejn inti il-parabbola ta' Kristu jgħidlek kien hemm il-bidwi li għadda fil-qamħ u tribritlu sikrana miegħu. Mela allura aħna rridu nkunu aħna kollha kull man għandu l-festa l-qalbu, inkluż il-Knisja, inkluż il-pajjiż u l-liġijiet tal-pajjiż, li dik is-sikrana li għandna tiġri ma' saqajna neqerduha mhux mill-festi biss, neqerduha minn kull imkien. Salvu.
Salvu.
Jarġa' Ġesu, jiġifieri, laqas is-sikrana ma jneħħi għax jgħidlek iħalluha hemm u naħżuha fil-ġudizzju. Jarġa?
Salvu. Jena s-sanet ħagġun ħat ftit jistan għandana, il-knisa għanda raġun. Il-knisa għanda raġun, għalli kħalli għanda raġun il-knisa, għasab inti tifimni fani. Il-knisja, il-knisja, ħol, fimni, il-festi bdew bħala affarijiet religjużi, ek bdew oriġinarjament. Meta mbagħad beda jinqala' l-inkwiet fil-Knisja, għax din affarijiet storiċi, da ma nistax nitkellmu fuq il-ġimgħa l-oħra, meta beda jinqala' l-inkwiet kien għal Luteru affarijiet hekk, kull min seta' jagħti palata kontra Luteru, jew hekk kien suldat, jew hekk kien xalatur, il-Knisja użatu kemm felħet. Mhux hekk? Biex toħloq il-counter reformation jgħidulha din. X'ġara biż-żmien Dawn il-festi li knisja qed tħallihom jikbru u għalhekk għadhom barokki, għax il-barokk huwa huwa t-tarka u x-xabba ta' knisja kontra kontra l-Luteraniżmu dan imbarazzi eh, Għadhom barokki, eh, eh, kiber, sar mostru. Il-knisja tilfet il-kontroll. U għalhekk il-knisja għaddejn daw id-dokumenti u dal-ħafna paroli, isna titkellmu ħaqqana l-United Nations għaw tal-biża ta' tal-biża. Tat nitkellmu fuq festa tar-raħal. Għaliex? Għax il-Knisja tilfet il-kontroll. Ġie l-Konċilju.